تەنها دوو مانگ بەسەر نسکۆی شۆڕشی ئەیلول تێپەڕی بوو ئەو نسکۆیی کە کورد چواردە ساڵ خەونی لەسەر هەڵچنی بوو لە شەو ڕۆژێکدا بەهۆی ڕێکەوتنی نارانی کورد لەسەر کۆتایی هێنان بە شۆڕشەکە بووە یادەوەری، بەڵام بیری نەتەوەیی ژمارەیەک گەنج لە چیاکانی کوردستانەوە نەیانهێشت شادی دوژمنان بە شکستی کورد و شۆڕشەکەی بەردەوام بێت و دەنگی تەقەیان لە شاخەکانی کوردستانەوە هەستاند و چۆڵیان نەکرد. یەکێتی، ئومێدی سەردەمی نائومێدی. سەردەمی دوای ڕێکەوتننامەی جەزائیر و نسکۆی شۆڕش، یەکێکە لە سەختترین ئەو کاتانەی کورد پێیدا تێپەڕی ئەم بارودۆخە سەختە نەک تەنها باشووری کوردستان بەڵکو و بەشەکانی دیکەش بێبەش نەبوون لێ جیا لەوەی بەجارێک سنگەری بەرەنگاربوونەوەی بەعس شۆڵکرا دەیان هەزار خێزانیش ئاوارە و سەرگەردان بوون کە بەشی زۆریان خێزانی پێشمەرگەکانی شۆڕشی ئەیلول بوون هەمووان پێیان وابوو بۆ هەتا هەتایە لە عێراقدا شۆرشی کورد لە خاک نرا و زیندوو نابێتەوە. بەعسیەکان دەیان وت یاخی بوون بۆ هەتا هەتایە کۆتایی هات. ئەم دڵخۆشیەی نەیارانی کورد تەنها نەیارە عێراقیەکانی نەگرتەوە، بەڵکو سیاسەت مەداری فەڵەستینی جۆرج حەبەش لە بارەی نسکۆ وتبووی جارێکی دیکە کورد ناتوانێ حەوت چەکدار بنێرێتە شاخ دژ بە بەعس. لەو کەین و بەینەدا، کۆمەڵێک شۆڕشگێر بەرهەڵستی خۆیان نیشاندا و وتیان ئێمە بەرگری دەکەین مام جەلال لەگەڵ ژمارەیەک هاوڕێیدا بڕیاریاندا نابێت شاخ چۆڵ و خامۆش بکرێت هەستیان بە بەرپرسیارەتی ئەو قۆناغە سەختە کرد و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان دامەزرا نیشتیمانی کوردستان لەلایەن چەند ڕەوشەنبیرێکی کوردەوە بیر و ڕایەکەی گەڵاڵە کرا

و چەند برادەرێکی تر بۆ دانانی ڕێکخراوێکی سیاسی تازە لە کوردستان. ئەو کەسانەی لە دەستەی دامەزرێنەرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا بوون، بریتی بوون لە، مام جەلال، نەوشیروان مستەفا، عادل موراد، عومەر شێخ موس، عەبدولڕەزاق فەیلی، فوئاد مەعسوم، کەمال فوئاد. یەکەم کۆبوونەوەی دەستەی دامەزرێنەرانی یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستان لە بیست و دوو ی ئایاری ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و پێنج لە چایخانەی توڵەیتوڵە لە دیمەشق بەڕێوەچوو، لە کاتێکدا مام جەلال بەیاننامەی ڕاگەیاندنی حیزبەکە و ستراتیژی کارکردنی یەکێتیی پێ ڕاگەیاندن. تکا بەیانەکە بنووسم بەیانی یەکەم بنووسم ئەو بەیانەی یەکەمم نووسی لە چاخانەیەک کۆبووینەوە بە ناوی تولەی تولە ئەو کەسانی کە کارەکەمان دەست پێ کرد بریتی بوون لە کاک دکتۆر فوئاد کاک عادل مراد کاک عبدالرزاق میرزا و بەندەی مخلستان پاش ئەوەی کە بەیانەکەمان تەصدیق کرد چونکە ئێمە بڕیارمان دابوو پاش ساڵێک لە دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان شۆرش حەزی سێنینەوە لە یەکەم بەیاننامەی یەکێتیدا هاتبوو ئێمە بەسەر بەرزیەوە سوربوونی توێکۆشەرانی گەلەکەمان ڕادەگەێنین لەسەر بەردەوامی خەباتی شۆڕژێڕانە لە ڕیزی جەماوەری گەلەکەمان لە چوارچێوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا کە لەسەر ڕێبازی جەماوەری دەڕوات پاشان لە یەکی حوزەیرانی ساڵی 1975 دا بە فەرمی حیزبێکی نوێی شۆڕژگێڕی کوردستانی لەدایک بوو. ڕژێم زۆر بە وردی حسابی بۆ ئەم بزوتنەوە نوێ دەکرد. ئەمەش لەو کۆبوونەوانەدا دەردەکەوت کە بە زۆرە ملێ بە جەماوەری کوردیان دەکرد. ئەو کۆبوونەوانەی کە دام و دەستگا تۆقێنەرەکانی ڕژێمی عێراق لە کوردستاندا ئەنجامیان دەدا، لە سێ تەوەرەدا خۆیان دەبینیەوە، یەکەم، ئەوەیان بە خەڵک ڕادەگەیاند کە ئەگەر ئەمجارە شۆڕش لە کوردستان بەرپا ببێتەوە، سەرکەوتن بەدەست ناهێنێت و تووشی شکست دەبێتەوە. دووەم، بریتی بوو لە هەڕەشەکردن لە خەڵک، بەوە دەیانتۆقاندن کە ئەگەر ئاشکرا بێت کەسێک هاوکاری یەکێتی بکات، ئەوا لە سێدارە دەدرێ، یان ئەگەر کەسێک بیانناسێت و، ئاگاداری جموجۆڵیان بێت ئاگاداری دام و دەستگاکانی حکومت نەکا ئەوە بە خیانەتێکی نیشتیمانی دادەنرێ و چارە نووسی خیانەتکاریش لە سێدارەدانە لە کاتێکدا ئەگەر کاریشان لەگەڵدانەکە سێهەم بریتی بوو لە هێرشکردنە سەر کەسێتی مام جەلال جگە لەمەش ڕژێمی عێراق کەوتە دوورخستنەوەی هەندێک لەو کەسانەی کە پێشتر لە شۆڕشی ئەیلولدا کاریان لەگەڵ مام جەلالدا کردبوو بە تایبەتی لە باڵی مەکتەبی سیاسی دەستپێکی خەباتی چەکداری و یەکەم شەهیدی یەکێتی. دوای ڕاگەاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکەم شت کە هەمووان لە حیزبە نوێیەکە هەوڵیان بۆ دەدا و جەماوەری کوردی شاوەڕێی بوو دەستپێکردنەوەی خەباتی چەکداریە لە چیاکانی کوردستان بۆیە تەنها یەک ساڵ و سێمانگ دوای هەرەسی شۆڕشی ئەیلول یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستپێکی خەباتی چەکداری ڕاگەاند لە ناوخۆدا مەفرەزەیەکی ئامادە کردبوو لە ڕۆژی 26 ی شەشی ساڵی 1970 ناردی نیەشا بۆ تەنانەت خەباتی سیاسی فیکری ئەدەبی ڕێکخستن خەباتی چەکدار پێویست بوو بوونی پێشمەرگە قارەمانەکان لە شاخ با ژمارەشیان کەم بێ هاندەر بوو بۆ کۆمەڵانی خەلکی کوردستان لە شار بۆ خۆڕێکخستن و خۆسازدان و خۆ ئامادەکردن بۆ خەباتی درێژخایەنی شۆڕشگێرانە. لە ماوەیەکی کەمدا ئەو مەفرەزانە توانیان گورزی گەورە لە حکومەت بوەشێن و زیانی مەزنی پێ بگەیەنن. حکومەت کەوتە خۆی بۆ ئەوەی هەر لە سەرەتاوە ڕێگریان لێ بکات. یەکەم شەڕی ڕاستەوخۆی هێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سوپای عێراق لە گوندی قاینجە بوو کە هێزێکی گەورەی ڕژێم هێرشیان کردە سەر مەفرەزەی شارەزوور لەو شەڕەدا فاتیح شێخ حەیدەر، ناسراو بە فاتیح سازانی، شەهید دەبێت و دەبێتە یەکەم شەهیدی شۆڕشی نوێ. یەکێتی لە تەمەنی خۆی گەلێک هەوراز و نشێوی بڕیوە، قوربانی زۆری داوە، بە سەدان سەرکردەی جوامێر و هەزاران پێشمەرگە و کادری پێشکەوتوو خوێنی خۆیان بە گەلەکە و شۆڕشە ڕەواکەی بەخشیوە. ڕێگری و بەربەستەکان لە بەردەم یەکێتیدا زۆر بوون چ ناوخۆی و چ دەرەکی بەڵام ناران نەیانتوانی ئەو هێزە ڕابگرن لە گەشتە ئەو ئامانجەی کە لە بەیان نامەی یەکەمی حیزبەکەدا خرابوونە ڕوو

برادەران ئاگادار بکەرەوە حەوتی مانگ جەماوەر بکەن. دوای شکستی سەدام لە کوێت و ڕاپەڕینە بەردەوامەکانی شارەکانی باشووری عێراق یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو دۆخی بە هەلزانی بۆ ئەنجامدانی ڕاپەڕین و دەرکردنی بەعس لە باشووری کوردستان بۆ ئەم مەبەستە دوای ڕاوێژی هەریەک لە مام جەلال و نەوشیروان مستەفا و ژمارەیەک فەرماندەی دیکەی یەکێتی ئامادەکارییان بۆ ئەنجامدانی ڕاپەڕین دەست پێکرد لە کاتێکدا بەشێک لە سەرکردەکانی کورد لە دەرەوەی کوردستانەوە ئەنجامدانی ڕاپەڕینیان بەشێتی دەزانی و دەیانوت سەرناگرێ.

بەڵام لە ڕۆژی پێنجی سێی ساڵی 1991 دا چەخماخەی ڕاپەڕین لە ڕانیەوە دەستی پێکرد و تا یەکەم ڕۆژی نەورۆز کۆی کوردستان لە هێزە عێراقیەکان پاکرایەوە. پاشستەکان پێیان وابوو بە هەڵواسی شەهامی نەمر و هەوارەکانی خەباتەکەمان دوا دەخەن و شۆرشەکەمان بەر دەخەن بەڵام بە پێچەوانەی ئاوات و ئارەزووی ئەوان

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەسەر کوردستان بێنە دەنگ و بڕیاری شەست سەد و هەشتا و هەشت لە ئەنجوومەنی ئاسایش دەرچوو بۆ پاراستنی کورد لە هێرشەکانی بەعس ئەم بڕیارە بە تەنها بریتی نەبوو لە پاراستنی کورد لە هەڕەشەکانی سەدام لە عێراقدا بەڵکو هێڵێکی جیاکەرەوەشی لە نێوان کوردستان و بەشەکانی تری عێراق دروست کرد کە بە هێڵی سی و شەش ناسراوە بەوەش کورد تا ڕادەیەک لە مەترسیەکانی سەدام ڕزگاری بوو کۆتایی بە دەسەڵاتی حکومەتی عێراق لە ناوچە کوردیەکان هات. ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی یەکێتی لە ڕاپەڕینی کوردستانەوە لە ساڵی 1990 سیدو ساڵ بەسەر ئازادبوونی گەلی کورد لە دەستی ڕژێمی بەعسی ڕووخاو تێپەڕیوە لەو کاتەوە چۆن یەکێتی ڕابەرایەتی شۆڕشی نوێی دەکرد بەردەوام لە ڕابەرایەتی و دەستخستنی مافەکانی گەل و نیشتیمان بووە لەلایەک دوای ڕوخانی ڕژێم لەگەڵ حکومەتی نوێدا لەلایەکیش لەگەڵ هێزەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا بە هەمان گڕوتینی شۆڕشی نوێوە لە بەرەی بەدەستهێنانی مافی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و سێ پارچەکەی دیکە بوو. دیارە ئەم سیاسەتە نیشتیمانییە چەند جارێک ڕووبەڕووی هەوراز و نشێوی کردەوە، بەڵام ئەمە تەنها یەکێتی و ڕابەرایەتییەکەی سوورتر کردووە لەسەر ئامانجەکانی. دوای کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی کە لە کانوونی یەکەمی ساڵی دوو هەزار و نۆزدە دا بەڕێوەچووە، حیزبەکەی مام ڕووبەڕووی دۆخێکی دیکەی دژوار بووەوە. بەڵام ئەمجارە جیاواز لە پێشوو، لە ناوخۆی یەکێتییەوە هەوڵ دەدرا بۆ دوورکەوتنەوە لە جەماوەر و هەنگاونان بەرەو یاساشکێنی و مافیاگەری، بەڵام تەنها ساڵێک بەسەر ئەم دۆخەدا تێپەڕی، کاتێک لەلایەن بافڵ تاڵەبانی کوڕە گەورەی مام جەلالەوە ئاڕاستەکە رێککرایەوە و یەکێتی خرایەوە سەر ئاڕاستەکەی خۆی، کە ئەویش کارکردنە بۆ بەرژەوەندی گەل و جەماوەر، ئەوەبوو، لە ناوەڕاستی ساڵی دوو هەزار و بیست و یەک دا کۆتایی بە یاساشکێنی هێنرا و چەتە و قاچاخچییەکان لە ناوخۆی یەکێتی دوورخرانەوە. لەو کاتەوە نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ یەکێتی گەڕاوەتەوە سەر ئاڕاستەکەی خۆی، ئەویش بە ڕابەرایەتی باڤڵ جەلال تاڵەبانی. لە زەمانی مام جەلالەوە یەکێتی وا بەقوەت نەبووە لە ڕووی عیلاقاتەوەڵە بەغا لە ڕووی عیلاقاتی نێودەوڵەتی. لە ناو حزبەکانی کوردستان و لە ناو هێزی پێشمەرگەکەمان قەت وا یەک ڕیز و بەقوەت نەبووینە. لە ماوەی ئەو دوو ساڵەدا هەموو کەرتەکانی ژیانی هاوڵاتیان بەرەو پێشچوونی بە خۆیەوە بینیوە. ئێستە لە ڕێگەی دژەتیرۆری کوردستانەوە بەردەوام لە سەنگەردان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی گەل و نەیارانی قەوارەی هەرێمی کوردستان، ڕۆژێک لە خانەقین لە ئۆپەراسیۆندان، ڕۆژێک لە ڕۆژئاوا، هەمووشی تەنها یەک ئامانجی هەیە، ئەویش بەرقەرارکردنی ئاسایشە لە هەرێمی کوردستان. لە ناوخۆشدا ئەم ئۆپراسیۆنانە بەردەوامن. ڕۆژانە چەکدارانی تیرۆریستان و شانەکانیان ئاشکرا دەکرێن و دەستگیر دەکرێن. چیتر ئەو تیرۆریستانەی ڕۆژانێک ببوونە هەڕەشە نابنە مەترسی لەسەر هیچ کەسێک. هەر لەو دوو ساڵەدا ئابووری خەڵکیش بەرەو باشبوون هەنگاوی ناوە. چیتر هاوڵاتیان ترسی دەست بەسەراگرتنی کارەکانیان نییە، ئەویش جیاواز لە پێشوو. کە کەسانێک هەڵدەسان بە وەرگرتنی باج و سەرانە لە بەرامبەر هیلاکی و ماندووبوونی هاوڵاتیانی سادەی ئەم نیشتیمانە لە ماوەیەدا پرۆسەی ئاشتەوایی دەستی پێکرا ئەمەیان لەلایەن خودی بافڵ جەلال تاڵەبانیەوە سەرپەرشتی دەکرا ڕۆژانە دەباشانی کردووەتە شوێنی کۆکردنەوەی چین و توێژە جیاوازەکان ڕۆژێک مناڵانی بێ سەرپەرشت دەباتە سەر خوانەکەی ڕۆژێک کاسبکاران و ڕۆژێک هونەرمەندان ئەم سیاسەتە لە دوای سەرۆک مام جەلالەوە نەبینرابوو بەڵام دووبارە هاوشێوەی باوکی باڤڵ جەلال تاڵەبانی زیندوی کردەوە ئێستا لە سنووری سلێمانیدا لە هەندێک گرفتدا پێویست بە گەڕانەوە بۆ بەڕێوبەرە گشتیەکان و وەزیرەکان ناکات بەڵکو هەر ئەوەنەی هەواڵ گەیشت بە سەرۆکی یەکێتی، ئەوا خۆی دەچێت بە دەم هاوکاری هاوڵەتیانەوە، هەر وەک چۆن بینیمان کە هاوکاری گەیاندە خوێندکاران و بەشە ناوخۆیەکانی نوێ کردەوە، لەوانەشە گرنگترین کاری بۆ سلێمانی گەڕانەوەی گەڕەکی سەرچنار بێت بۆ دانیشتوانەکەی، ئەویش کە هەموان دەزانن چ بێ ڕەوشتیەک لەو گەڕەکەدا دەگوزەرا. ئەو گورزەی باڤڵ جەلال تاڵەبانی بۆ یانە شەوانەکان لە درەنگانی شەوێکی کانوونی یەکەمی ساڵی ڕابردوودا بوو ئەویش کاتێک هێزی ناردە سەر ئەو یانانە و خۆشی لە نزیکەوە سەرپەرشتی دەکردن ئەمە هەنگاوێک بوو کە یار و نەیار پشگیری لێ دەکرد هەنگاوێک کە داوا لە بەرپرسانی دیکەش لە تەواوی هەرێم و عێراق دەکرا کە دووبارەی بکەنەوە هەموان بە شێوەیەک پێشوازیان لەم بڕیارە دەکرد کە کەس باوەڕی نەدەکرد وەها بێت. کارەکانی تەنها بەوەوە نەوەستا، بەڵکو هاوکاری و پێداویستی دەگەیاندە نەخۆشخانەکان و ئەوەی پێی دەکرا درێغی تێدا نەدەکرد، جارێک بە هاوکاری و پێداویستی و جارێک بە دامەزراندنی فەرمانبەر. ئەلۆ، فەرموو گیان. هەلو بەڵێ گیان ماسی بەڕێزم خۆشبی گیان جەنابی چۆنی بەڵی ئەم بەخەمەر برادان وەرم دووتیان هەشت داواکارێکان بێتمان نگەین بە کارخوازەوە بەڵێ ئەوە منم بافڵ لەگەڵتە دوایین هەنگاوی باڤڵ جەلال تاڵەبانی بۆ نزیکبوونەوەی ڕاستەوخۆ بوو لە هاوڵاتیان ئەویش کاتێک کۆڵسەنتەرێکی بە ناوی هێڵی سەوز کردەوە بۆ نزیکبوونەوە لە هاوڵاتیان ئێستا تەنها بە یەک تەلەفۆن دەنگی هاوڵاتیان دەگات بە سەرۆکی یەکێتی لێوێەوە ئەگەر ئاڕاستەی یەکێتی بێت داواکە دەبرێتە پێش ئەگەریش ئاڕاستی حکومت بێت هەر لە ڕێگەی سەرۆکەوە دەگاتە تیمی یەکێتی لە حکومت لە هەموو ئەگەرەکاندا داوای هاوڵاتی هەر شتێک بێت بەو شێوەیە کاری لەسەر دەکرێت ئەم سیاسەتە بۆ هەرێمی کوردستان بە تەواوی نوێ و نەبینراوە ئەمساڵ لە یادی چل و هەشت ساڵەی دامەزراندنی یەکێتیدا، باڤڵ جەلال تاڵەبانی خۆشگوزەرانی و ئەمن و ئاسایش دەکاتە جەژنانەی هاوڵاتیان، چونکە ئەمە سیاسەتە ڕاستەقینەکەی یەکێتییە. هەر وەک خۆشی دەڵێت، هێشتا ڕۆژە باشەکان لە ڕێگەن و دێن. چل و هەشت ساڵ بەسەر دامەزراندنی ئەو هێزە تێدەپەڕێت، کە بووە ژیلەمۆی دوو شۆڕشی کوردستان. ئێستا سەرۆک و سەرکردایەتی یەکێتی هەوڵ دەدەن بە شوێن پێی سەرۆک مام جەلال و دامەزرێنەران و فەرماندە و سەرکردەکاندا بڕۆن تاوەکو بتوانن ببنە درێژە پێدەر و پارێزەری دەستکەوتەکان و هێنانەکایەی سیستمێکی حکومڕانی دادپەروەر و شیاو بۆ نەوەکانی ئێستا و داهاتوو.